Ad tissnem tidet, tidet ad kent-terr-d iḥerriyen. Awal-agi yettili mačči kan i Iṛumiyen, lmeɛna i Leqbayel n Waɛṛaben, anaɛam i medden meṛṛa ilan di ddunit, ama d imɣaren ama d ilemẓiyen. Ṛebbi yebɣa ad aɣ-yesreḥ seg ddnub, ad aɣ-yerr d leḥrur.

Malaga, Espagne Tabwaḍt n tibratin 570 Malaga, Spanya Ceggɛet-aɣ ladres-nwen, dɣa ad kun-nceggeɛ kra n tektabt s teqbaylit neɣ s teɛrabt neɣ s tefransist. Ḥassiset mkul ssebt ɣef lweqt-agi i ṣṣut lḥurya s taqbaylit. Ad kun-ibarek Rebbi.

Imi nesɛa lxedma. Acḥal i yellan deg ddunit iqelben lxedma, lameɛna ur t-ttafen ara. Dɣa arraw-nsen ttmettaten deg ccer. Lameɛna imekku nella n wiyeḍ iḥessisen ur nḥemmel ara lxedma. Wid iqqaren, Awfan, zemreɣ ad sserḥeɣ deg ccɣel-agi ay sɛiɣ, ad steɛfuɣ. Neɣ llan wiyeḍ yugin merra ad xedmen. Acḥal d abrid d wigi i yxaqen, meqqrit wussan, ur ssinen ara acu ara xedmen s tulgwas, lameɛna ɛeggzen ad ḥerken iman-nsen i lxedma. Ṛebbi yenna-d deg Wawal-is, Ma ur yebɣi ara walbeɛḍ ad yexdem, ur ilaq ara ad yečč. Ɣur-wen i heddreɣ iḍ-agi, kunwi yettafen ddunit-agi messusit, ur tesɛum ara lɣurḍ ɣef i txeddmem. Testufam ad ttḥebbirem ɣef lḥala-nwen, lḥala n medden, lḥala n tmurt. Teqqar ma ufan nesɛa lḥuriya, imirna nesɛu lefraḥ. Ani ur teɛqilem ara? Tettɣurum ayagi lḥuriya i kun ifka Rebbi? Rebbi ifka aɣ ddunit merra deg s ara nefraḥ, ifka aɣ lǧhed, leɛqel, ṣaḥḥa i wakken a nezmer i lxedma. Acḥal i ihelken ur nesɛa ara lḥuriya agi. Ṛebbi ur issuter i ḥedd ad ixdem nnig tazmert-is. Acḥal i yelha i win iɛyan ad ikcem s axxam ad yaf lqut, lehna d usteɛfu. Ma ur nxeddem ara, nettɣuru lḥuriya d ttriḥ i aɣ-ittak Ṛebbi. Deg lweqt-nni ad iqerb ɣur-neɣ Cciṭan am akken ixdem i Ḥawwa zik deg lǧennan. Ḥsiset ayen i ttwaketben deg taktabt n laṣel n ddunit. Azulem d aḥili ɣef luḥuc akk lexla nni i uqem Sidi Rebbi. Yenna-yas i tameṭṭut, ɛni d tidet yenna Rebbi ur tettetteḍ ara seg ṭejur akk leǧnan? Tenna-yas tameṭṭut i uzrem, Ntett seg lfakya n ṭejur leǧnan, ma d lfakya n ṭejra ilan yettnaṣfa leǧnan Rebbi yenna ur tettettem ara seg-s, ur tettnalem ara ama ad tmettetem. Dɣa ina-yasen uzrem i tmeṭṭut, Ur ttmettateḍ ara. Lameɛna yessen Rebbi asmi ara teččem deg-s, ad ldint wallen-nwen, ad tilim am Rebbi, ad tissnem lxir d ccer. Teẓra tmeṭṭut ṭṭejra n lɛali-tt i učči, teɛǧeb tamuɣli, ṭṭejra-nni tettwamenna ad teftaḥ leɛqel. Tekkes-d deg lfakya, tečča-tt, dɣa tefka-as i kra diɣen i urgaz-is yellan yid-s yečča. Llint wallen-is, llint wallen-nsen i snin, ɛeqlen d iɛeryanen ay llan. Dɣa xaḍen ifriwen n tnuqlin, uqmen-ten d agusen i yiman-nsen. Ɛeṣṣan Rebbi, dɣa kulci ibeddel. Ɣur-u nettriḥ, yesnifka Rebbi, dɣa kulci ixṣer. Leḥya teɣleb-iten armi ɣummen iman-nsen s iferrawen tnuqlet. Ulawen-nsen ččuren s lxuf armi rewlen ffren iman-nsen. Ḥsiset imiren acu i yeḍran. Dɣa slan i ṣṣut n Sidi Ṛebbi yettɛeddayen di leǧnan ɣer waḍu n wass. Argaz d tmeṭṭut-is ffren iman-nsen seg wudem n Sidi Ṛebbi gar ttjur leǧnan. Sida Ṛebbi isawel-as i urgaz, inna-yas, Anida telliḍ? Inna-as, Sliɣ i ṣṣut-ik di leǧnan, ugadeɣ, alaxaṭer ɛerriɣ, dɣa ffreɣ iman-iw. Sida Ṛebbi inna, Wikkin ara n-teɛriḍ? Ɛni teččiḍ deg ṭṭejra-nni iɣef i k-nniɣ ur tettetteḍ ara seg-s? Argaz inna, Tameṭṭut-iw, tameṭṭut-nni i d-tefkiḍ, ad tili yid-i. tefka-yi-t-id deg ṭṭejra-nni, dɣa ččiɣ seg-s. Sidi Ṛebbi yenna-yas i tmeṭṭut, Acu i txedmeḍ? Tenna tameṭṭut, Iɣelleḍ-iyi uzrem, dɣa ččiɣ seg lfakya. Sidi Ṛebbi yenna-yas i uzrem, Ala xaṭer txedmeḍ ayagi, tettuneɛleḍ gar lmal akk, gar luḥuc akked lexla, ad telḥuḍ ɣef tɛebbuṭ-ik, ad teččeḍ aɣebbar wussan akk n leɛmer-ik. Ad uqmeɣ lɛadawa gar-ak d tmeṭṭut, gar dderya-k d dderya-s. Dderya ayagi ad temḥeq uqerru uqerruy-ik, kečč ad tmeḥqeḍ agurz-is. Yenna-as i tmeṭṭut, Ad am-zegdeɣ leɛtab mi ara trefdeḍ tadist. Ad taruḍ arrac s leɛtab. Amni ineb ad yili ɣef rgaz-im, lmeɛna ad ad ittray fell-am. Ini-as i Adem, ala xaṭer tuɣeḍ awal n tmeṭṭut-ik, teččiḍ deg ṭṭejra ɣef i k-umreɣ, mi nniɣ ur teṭṭseḍ ara d seg-s, lqaɛa tettunɛel fdemma-k. Si lxedma ara teţɛiceḍ deg-s wussan akk lɛemr-ik. Ad ak-id-aru isennanen d ucikaw, ad teččeḍ leḥcic lexla. S tidi n wudem-ik ara tsetteḍ aɣrum alamma tuɣaleḍ ɣer wakal, ala xaṭer seg-s ay tettwajebdeḍ, imi kečč d aɣebbar, ad tuɣaleḍ ɣer uɣebbar. Argaz yesma i tmeṭṭut Ḥawa, alaxaṭer d yemma-tsen lḥagtin akk. Sida Ṛebbi yuqem-as n Yadem d tameṭṭut-is tijellabin n uglim, dɣa isels-iten. Sida Ṛebbi inna, Ata urgaz yuɣal am yiwen deg-neɣ, ɣef tmussni lxir d ccer, tura ur yessefk ara ad idelq afus-is ad ikkes seg ṭejra n tudert ad tt-yečč ad yidir dayem. Sidi Ṛebbi issufeɣ-it seg leǧnan n Ɛiden iwakken ad iffelleḥ lqaɛa seg yettwejbed. Issufeɣ argaz, yessers ɣer tama n ccerq n leǧnan Ɛiden lkerubin lawk d uḥeǧǧaǧu n iskin itezzin iwakken ad ɛassen abrid n ṭejra n tudert. Sinaɣ Adam d Ḥawa tmeṭṭut-is ɣurun lḥurya i sen-ifka Rebbi. Dɣa ufan iman-nsen berra lǧinan-nni lxir. Deg wass-nni leɛtab ibda deg ddunit ala xaṭer sin medden ɛuṣan Rebbi, ɣurun lxir d ttriḥ i sen-ifka. Akkagni i keččem ddnub deg ddunit. Deg wass-nni ḥadd ur ili d aḥerri, am kul yiwen ila d akli n ddnub, imi nella merra d arraw n Sidna Adam.

D tidet, ulac aḥari deg ddunit merra. Nella d aklal n ddnub. Daymi ddunit texṣer anect, daymi medden merra nufqen ɣef lḥala-nsen, heblen s lehmum-nsen, daymi ulac lefraḥ d lehna. Acu ɣef? Ala xaṭer imawlan-nneɣ imezwura ɣur-wen leḥuriya i sen-ifka Ṛebbi deg leǧnan n Ɛiden. Lmizariya meṛṛa ilan deg ddunit tekka-d deg ddnub n sin medden. Ɣur-wet lḥeqq ay imeẓyanen yettqelliben leḥuriya. Ɣur-wet lḥeqq imi tqam ɣef lḥala n ddunit d lḥif i yellan. Ṛebbi deg wawal-is yenna-d imeslayen-agi. Ansi d-kkan imenɣan? Ansi d-kkan imeččeččawen gar-awen? Ɛni mačči seg cehwat-nwen i ttnaɣen deg leǧruḥ-nwen? Ttemɛem, ur tesɛum ara, tneqqem, tettasmem, ur tezmirem ara ad tesɛum, tmeččeččawem, tettnaɣem, dɣa ur tesɛum ara alaxaṭer ur tessutrem ara. Tessutrem, ur ken-ittaweḍ ara alaxaṭer tessutrem ayen ur nlaq ara, iwakken ara tesferḥem cehwat-nwen. iḥerriyen d wid yesserḥen ad xedmen ayen i bɣan ɛni d ṣṣeḥ akken i xedmen sidna adem d ḥawa lameɛna ur ufin ara deg-s lefraḥ kunwi iḥessisen iḍ-agi ansi tettqellibem lḥuriya qerbet ɣer rebbi ad iqerb ɣur-wen sanzet iman-nwen zdat sid akun yesɛali sidna ɛisa yenna-d ad tissinem tidet

Ay aytmaten, ḥelleɣ-ken ihi s ṛṛeḥma Ṛebbi ad tqeddmem lǧettat-nwen d timezliwt yeddren, yettwaqedsen, iɛejben Ṛebbi, ayagi d lɛebada-nwen ilaqen. Ur ttemcabit ara ɣer leqrun-agi, lameɛna ttubeddlet s ujdad leɛqel-nwen iwakken ad tmeyyzem anwa i d lebɣi Ṛebbi, lebɣi yelhan, iɛejben, ikemlen. Ma ḥemmlet deg way gar-awen s lmaḥiba d tagmat, ma ḥesbat s lḥerma. Ncala llan wid ara ɣ-iketben, ara ɣ-iceggɛen tibratin i Spanya. Ilaq ad kent-iniɣ belli ma tketbem ayagi i lexbar n lxir, nnuba yettilin mkul ssebt ɣef lɛecra ɣir rebɛa deg Lalǧeri neɣ leḥdac ɣir rebɛa di Fransa, ma tketbem ayagi i lexbar n lxir, fiḥel ma tketbem diɣen-i Sewt Lḥuriya. Tiktabin ara ara ken-ceggɛeɣ kifkif-iten d wid i ceggɛen lexbar n lxir. Lameɛna imken ur teḥsisem ara i nnuba-nniḍen, imken teḥsisem kan i nnuba-yagi. Ma ɣim kun tebɣam axir ad tceggɛem tibṛatin-nnun ɣer Malaga wala i Fransa, ihi nebɣa ad aɣ-tketbem i lexbaṛ lxir neɣ i Sut Lḥuriya mačči i sin. Ur ttut ara ladres-nnun, llan wid ittun ad uqmen ladres-nsen, wiyeḍ ittun ad uqmen ismawen-nsen. Ma tebɣam ad kun-err awal, uqmet i sin ismawen-nnun d ladres-nnun.